Göwher pursatlar. Günleň birinde heniz jahan ýagtylmanka, balykçylaň biri deňiz ýakasyna gezim etmäge çykypdyr. Suw tolkunlarynyň kenary ýuwýan ýerinde ýöräp barýarka, birdenkä bir zada büdüräp gidipdir. Aýagynyň astyna seretse, ownuk-uşak daşlardan doldurylan bir haltajyk ekeni. Balykçy aw toruny bir gyrap goýupdyr-da, Günüň dogaryna garaşyp başlapdyr. Daň atdygy ol deňze tor taşlamakçy ekeni. Ol ýaňky haltany ýaltalyk bilen ýerden göterip, eline alypdyr. Içindäki daşlary bir-birden suwa zyňmaga başlapdyr. Daşjagazlar suwuň ýüzüne galtaşanda birenaýy ses edýär eken. Balykçy şol sesiň hatyrasyna birküç daş, hemme daşlar diýen ýaly suwa zyňypdyr. Elinde ýekeje daş galypdyr. Şo wagt günem dogupdyr. Töwerek aýdyňlanyp başlapdyr. Balykçyň aýasynda bolsa deňze oklamaly iň soňky daşjagaz bardy. Ol daşjagazy zyňmak üçin häzirlenende görýän zadyna hiç ynanyp bilmändir. Oň elindäki daş göwher bölejigi eken. Büt hut şeýle bolupdyr. Balykçy bir halta göwheri suwa zyňyp oturan ekeni. Balykçy bu täleýine, şowsuzlygyna, özüne gerek zatlary tanap bilmeýänligine ökünipdir. Aýaklaryna çolaşyp, balykçyny büdüreden bir çuwal baýlyk oň durmuşyny göz-görtele üýtgedip biljekdi. Ýöne garaňkylygyň içindekä hiç bir zady saýgarman, olary, Birme-bir deňzok lan balykçyň hut özi düýp. Her näme bolsa-da, bu balykçy bagtly ekeni. Oň elinde bir däne göwher galypdyr. Deňze oklamazyndan ozal, ýagtylyk bu göwheri ýalpyldatdy hem-de bu pursada düşünmäge mümkinçilik döretdi. Şuň özem uly nesip ahyry. Bagtly adamlaň ykbalynda güneş ahyry dogýandyr. Olaň elindäki göwherleri ýalpyldatmak üçin, hatda muň üçin epes suwa garaşmaly bolsa-da. Ýöne durmuşyň ähli pursatlarynda-da özüňe oklanan göwher nesibeleňňi adaty daş saýyp deňze oklap otursaň ýa-da durmuş gymmatlyklaryna biperwaý baksaň, onda ömrüň manysyna, mümkinçiliklerine, düşünmezligiň mümkin. Ýitirilen pursatlara däl-de, eliňdäki mümkinçiliklere seret. Belki, ýene biraz wagtdan soň jahan ýagtylar hem-de sen özüňde uly mümkinçilikleň, pursatlaň bardygyna, bagtlydygyňa, ýalkanandygyňa aýdyň göz ýetirersiň. Onsoňam, durmuş diňe bir küpürsäp duran toprakdan ýa-da daşlardan ybarat däl. Olaň arasynda basyrylgy ýatan hikmetlerine gara. Eger-de sen özüňi mazaly synlap, seljerip, özüňe nazar salyp bilseň, hut şu wagtam tutuş ömrüňi nurlandyrjak göwher pursatlara eýedigiňi bilersiň. Ol meni tanar. Kömür magdanlarynyň birinde bir oglanjyk irikgä bolup, liftiň ýokary çykaryna garaşyp oturan ekeni. Bu oglanjygyň tiňkesini bir nokada dikip oturmasy magdan gözegçisiniň ünsüni çekipdir. Sen bu ýerde näme işleýäň diýip, gözegçi oglanjykdan soranda, ol Kakama garaşýan diýip jogap beripdir. Sen munça adamyň içinden kakaňy tanap bilmersiň. Häzir olaň ählisi bir meňzeş eşikde. Bir meňzeş başgapda. Ýüzleri kömür tozlaryndan ýaňa gara göz bolup çykarlar. Gowusy öýüňize gaýt. Kakaň özi barar diýip, gözegçi oňa maslahat beripdir. Ýöne kakam meni tanar-a diýip, oglanjygam raýyndan gaýtmandyr. Bu jogap gözegçini haýran galdyrypdyr. Birmeňzeş lybasly ýüzlerçe adamyň içinden birbada saýgaryp bilmese-de, kakasynyň özüni tanajakdygyna, ýanyna geljekdigine bolan ynamynyň güýçlüdigine göz ýetiripdir. Eýsem, şeýle pugta ynam biziň her birimize mahsusmy? Durmuşyň ähli pursatlarynda özümiziň tenha däldigimize, Biz görüp bilmeýän bolsagam, bagtly nesibäň bizi görýändigine, oň hut häzir ýanymyzda peýda boljakdygyna ynanyp bilýäsmi? Durmuşda hemişe şol jogaby özüňe hemra edin. Sen ony birbada saýgarmasaňam, saňa ýazylan bagt, üstünlik hem şowlulyk seni hökman tanar. seni hökman tapar. Esasy zat, ynan we umyt bilen garaş. Gudratyň gymmaty. Oglanjyklaň biri eline düşen az-owlak teňňesini kitaplarynyň astynda ýygşyryp goýan gapjygynyň içine salypdyr. Ýene biraz toplasam, belki, pudraty satyn almaga ýeter diýip, uludan dem alypdyr. Aradan birnäçe gün geçipdir. Hem-de oglanjygyň gapjygy ýene bäş-on teňňelik galňapdyr. Her näme-de bolsa, bagtymy synap göreýin. Ýa-da şuňa düşenje pudraty satyn alaryn diýipdir. Ol golaýdaky dermanhanalaryň birine barypdyr. Boýy zordan ýetýänligi üçin ökjesini galdyryp, ýanyndaky ähli puluny uzadypdyr. Maňa şuňa düşýän gudraty beräýiň diýipdir. Dermanhanaçy bu kijijik oglanyň näme soraýandygyny birbada aňşyrmandyr. Näme gerek diýdiňiz? Men düşünmedim diýipdir. Maňa gudrat gerekdi diýip, oglanjyk soragly gözlerini dermanhanaça dikipdir. Gudrat? Ýöne bu ýerde diňe derman satylýar ahyry. Gudraty başga ýerden gözlemeli bolaýmasyn? diýip, dermanhanaçy bu oglanjyk bilen has içgin gyzyklanyp başlapdyr. Ýogsa-da, Gudrat saňa näme üçin gerekdi diýip sorapdyr. Meň bir ýarawsyz jigim bar. Kakam-ejem özara gürrüň edenlerinde, Indi muny diňe gudrat halas edäýmese diýişdiler. Men şo günden başlap olara kömek edeýin diýip, süýji satyn almagym üçin özüme berlen pullary toplap başladym. Şuňa näme gudrat düşse, satyn alyp, kakam-ejemi begendiresim gelýär diýipdir. Bu sözler Derman hana çaý ýiti täsir edipdir. Ol oglanjygyň elinden tutup, Ýör gowusy, meni öýüňize alyp bar. Belki-de men size elimden gelen kömegi ederin diýip, Derman hanaçy oglanjyga teklip edipdir. Soň olar bile tirkeşip, oglanjygyň öýlerine gidipdirler. Derman hanaçy öýüň ýagdaýy bilen tanşypdyr. hem-de olaň körpelerine kömek etmegi öz üstüne alypdyr. Asyl şol dermanhanaçy bu ýerlere lukman dostuny görmäge zyýarata gelen, ýurduň şol ugurdan ýöriteleşen iň tanymal lukmanlarynyň biri ekeni. Hut şol gün dostunyň bir zerur iş çykandygy üçin, oň ýerine dermanhanada özi oturmagyny towakga edipdir. Birnäçe lukmançylyk çärelerinden hem emlerinden soň, oglanjygyň jigisi mese-mälim gowulaşyp, derdinden gutulypdyr. Bu kyssadan nämeleri öwrenip bolýar? Durmuşda tötänlik ýok. Her bir zadyň özüne ýetik sebäbi bar, hikmeti bar. Niýet bilen ynamyň magnitiňki ýaly ukyby hem güýji bardyr. Gudrata bolan ynam edil magnit ýaly bolup, ony özüne çekýär. Ony garşylamaga bolan niýet bolsa alnyňa getirýär. Hemme zat özümiz bilmezden taýýarlanyp, taýynlanyp, hasyl bolup başlaýar. Iň esasy zatlaryň birem ene-atalaryňyzy, özüňizden uly kişileri begendirmegi, olara ýagşylyk etmegi, ömrüňiziň baş maksadyna öwrüň. Şonda Gudratyň Özi ýanyňyzda häzir bolar. Matematika dersi. Ýokary okuw mekdepleriniň birinde talyplar matematika sapagyna girip, Giňiş auditoriýanyň içinde ýerli-ýerinde oturypdyrlar. Yzky partada oturan hem-de uzak gijeläp sapaklaryna taýýarlanan talyplaň biri özüni uka basmarladyp irkilenini duýman galypdyr. Sapagyň ahyrynda beýleki talyplaň gowurdysyna oýananda, mugallymyň tagtaň ýüzüne ýazan iki sany meselesini howul-hara göçürip, dessine sapakdan çykypdyr. Öýüne dolanyp gelenden soň, hälki iki meseläniň çözgüdi dogrusynda pikirlenipdir. Olar şeýle bir çylşyrymly ekeni. Ähli güýç-gaýratyňy sarp edeňde-de, goşmaça maglumatlar, bilimler bilen üstüni ýetirmeseň, hiç çözdürjek dälmişin. Ol gerek esbaplaryny alypdyr-da, kitaphana tarap ýola düşüpdir. Dört günden soňra zordan birinji meseläni çözmegi başarypdyr. Mugallymyň şeýle agyr öý işini tabşyrmasyna-da hiç düşünip bilmändir. Indiki matematika sapagynda hemme talyplar ýerli-ýerine geçip oturypdyrlar. Ýaňky talyp mugallymyň ýanyna baryp, diňe birinji meseläni çözendigini, ikinji meseläni çözmäge wagt tapmandygyny, çünki bir meseläň özi üçin dört gününi sarp edendigini aýdyp, ötünç sorapdyr. ýene az-owlak puryja berse, ikinji meselänem çözmäge synanyşjakdygyny ýaňzydypdyr. Mugallym bu sözlere geň galypdyr. Ol talyplara hiç hili öý ýumşuny tabşyrmandygyny aýdypdyr. Tagtaň ýüzüne ýazan iki sany meselesi bolsa, häzirki güne çenli ylmy çözgüdi tapylmadyk meseledigini, alymlaň başarmadyk zadydygyny aýdypdyr. Alymlaryň aglabasy bu meseläň kynlygyny bilenlerinden soňra, az-owlak dümtünme bilen kanagat edip, şondan aňry ätlemäge synanyşybam görmän ekenler. Sebäbi olaryň aňynda oň kynçylygy hakyndaky ynam mazaly berkän ekeni. Eger-de bu talybam şol gürrüňleri öňünden eşden bolsa, köpleň aňyny eýelän düşünje bilen kanagat ederdi hem çözmäge-de synanyşmazdy. Ynsanda çäksiz başarnyk bar. Ýöne köplenç halatda dürli düşünjeler, pikirler bilen öz ukyp-başarnyklaryna özleri serhet goýýarlar. Ummasyz ukyby bir çäkli meýdanyň içine sygdyrmaga çalyşýarlar. Eger-de sen islendik bir meselä kyndyr öýtseň, ol kyn ýalam görner. Eger mümkindir öýtseň, hernäçe kynam bolsa, çözmegiň hötdesinden gelersiňiz. Durmuşyňyzdaky kyn sözüni mümkin sözi bilen çalyşsaňyz, has köp zatlar gazanarsyňyz. Mertebäň bahasy. Bir gezek gadym eýýamlarda. Baýlyk, ylym we mertebe üçüsi bir saçagyň başynda jem bolup, özara gürrüňe gyzypdyrlar. Baýlyk özüni magtap başlapdyr. Meň adamlara täsirim örän uly. Olary parlaklygym bilen özüme çekýän. Her bir ýagdaýda meni ýatlamaga, maňa arka diremäge mejbur bolýarlar. Köp kynçylyklar meň bilen çözülýär gidýär. Meň ýok ýerimde argynlyk, tukatlyk höküm sürýär diýipdir. Soňra ylym söze başlapdyr. Men hemişe akyllar bilen iş salyşýan. Işleň çözgüdini, paýhasyny mantyk hem düzgün-kanun bilen çözmegi başarýan. Hatda baýlyk gazanmagyň ýollarynam men salgy berýän. bisowatlyk, garyplyk, sökellik ýaly dertleriň garşysynda-da berk göreşýän. Adamzadyň geljegi üçin zerur zatlaram men öwredýän diýipdir. Soňra söz gezegi Mertebä ýetipdir. Ikiňize-de hormatym uly, ýöne mertebäň ýok ýerinde baýlygyňam, ylymdarlygyňam bahasy egsilýändir. Mertebäň bahasy örän uly. Ol satylmaýaram, satyn alybam bolmaýar. Kim mertebeli bolmaga jan etse, oňa özümi bagyş edýän. Kim meni harlasa, menem ondan ýüz öwürýän diýipdir. Soňra olar hoşlaşyp, birek-birek bilen didarlaşyp durmagy arzuw edipdirler. Biz birek-biregi nireden tapyp bileris diýip soraşypdyrlar. Men gitsem, meni baýlaň mülkünden, täjirleň howlusyndan gözläň, taparsyňyz diýip, baýlyk dillenipdir. Men gitsem, meni mekdep-medreselerden, alymlaň söhbetinden gözläň, taparsyňyz diýip, ylymam öz salgysyny beripdir. Mertebe näme diýjegini bilmän, dymyp duruberipdir. Sen näme üçin hiç zat ýaňzydaňok? Gitseň, biz seni nireden taparys diýip soranlarynda, ol, Men gitsem, gaýdyp dolanmaryn. Men bir gitsem, meni hiç ýerden tapmarsyňyz diýip, jogap beripdir. Durmuşda ählimize gerekli hökmany gymmatlyklar bar. Olaryň birini ýokary tutup, beýlekisini peselder ýaly däl. Hersi öz ornunda juda ähmiýetli. Emma alma-da, baýlyga-da, mahlasy ýaşaýşa, durmuşa-da has kämil öwüşgin çaýýan zatlaryň biri mertebedir. Özüňe ynan. Metro geçelgeleriniň birinde hortap bedenli bir bugdaýreňk oglanjyk galam satýan ekeni. Öten-geçen oňa mähir-mylakat bilen baksa-da, ol oglanjykdan hiç zat satyn almaýan ekenler. Günleň birinde bir işewüriň ýoly hut şu ýerlerden düşüpdir. Ol bu oglanjygy görüp, nebsi agyrypdyr. Oňa kömek etmek isläp, oň kisesine ýüz dollarlyk puly salypdyr-da, metro münmäge howlugypdyr. Aýagyny içeri salanam şol ekeni. Birdenkä bir zatlar kellesine gelen ýaly yzyna öwrülipdir-de, ýaňky oglanjygyň ýanyna gelipdir. Oglanjygyň öňündäki galamlardan birnäçesini eline alyp, ötünç soraýan äheňinde, Puluny töläp, galamlammy almagy unudypdyryn. Senem edil meň ýaly işewür adam. harytlaňňy satýaň. Üstesine degýän bahadan satýaň diýip, ýene-de dessine metro münüp gidipdir. Aradan ep-esli ýyl geçipdir. Işewür adamlaň maslahatynda hälki ýaş ýigdekçe ýaňky adamy gözläp tapypdyr. Siz meni tanaýanam dälsiňiz. Menem siziň adyňyzy bilemok. Ýöne sizi hiç wagt ýadymdan çykarmaryn. Çünki siz maňa meň nähili adamdygymy ýatlatdyňyz. Ýogsam şo pursatlara çenli men özümi ýönekeý bir galam satýan, işi şowsuz bir kişi hökmünde görýärdim. Haçan-da siz maňa meniňem edil özüňiz ýaly işewür adamdygym barada aýdaňyzda, Meň dünýämde uly özgerişlikler bolup geçdi. Özüme bolan hormatym ynamym artyp başlady. Pikirlem üýtgedigi saýy durmuşa hem dünýä bolan garaýşymam üýtgedi. Men şol günden soň özümde işewür adamyň ruhuny duýup başladym. Şo pikir bilenem ýaşadym, zähmet çekdim. Bu gün bolsa siz ýaly adamlar bilen bir ýerde duşuşmak bagty miýesser etdi diýipdir. Danalaň birinde şeýle bir hikmetli söz bar. Adamlaň köpüsi özgeleň özlerine bildiren ynamy esasynda göz öňünde tutýan derejelerinden hem has uzaklara gitmegi başarýarlar. Ýürekden syzdyrylan söz, bildirilen ynam ynsanyň durmuşynda uly öwrülişik etmäge ukyplydyr diýýär. Biz özümiz hakda nähili pikir edýäs? Ýa-da biz bu wagtkymyzdanam has köp zatlary başarmaga ukyplydygymyza ynanmak üçin kimdir biriniň durmuşymyzda peýda bolaryna garaşmalymy? Geçmişde nähili wakalaň bolandygyna üns berme. Sen diňe şu günüňe, geljegiňe gara. Nähili adam bolmak isleýän bolsaň, Şol ruhda hereket et. Seň durmuşyň has gowulyga tarap özgermegi üçin beýleki adamlaň däl-de, ilki bilen seň özüň özgermegiň gerek. Sen düýnüňi hiç wagtam üýtgedip bilmersiň. Sen şu günüňem üýtgetmek kyn düşer. Emma öwrenmek, özleşdirmek arkaly geljegiňi üýtgedip biljekdigiňe şübhe ýokdur. Durmuşda has köp üstünlik gazanmak üçin öz başarnygyňa iň bolmanda bir göterim ýokary baha ber. Geljekde näme bolup bolmazlyk seň öz eliňde. Danalaň hikmetli sözlerinde şeýle diýilýär, Hemişe beýik maksadyňy nazarlap öňe ýöre. Ynam bilen ilerle. Güýç-gaýratyňy, arzuwlaňňy amala aşyrmaga gönükdir. Sen ýa-ha üstünlik gazanarsyň, ýa-da öňküleňden has köp zat öwrenip, bir gezk beýgelersiň. Eger-de sen üstünlik gazanmak hakdaky pikirlere hemra bolsaň, şübhesiz şo pikirler seni arzyly menzilligiňe hökman ýetirer. Eger-de şowsuzlyk hakdaky pikirler seriňi gaplan bolsa, onda sen durmuşyňdaky daş-töweregiňdäki ýüzlerçe mümkinçilikleri görmekden, mahrum galarsyň. Onsoňam üstünlik hakdaky karar hiç wagt ertä goýulmaýar. Ony şu gün, hut şu pursat kabul etmek gerek. Belli bir karara gelmek seň eliňde. Köňül aýnasy. Ýaş oglanlaň biri diwarda asylgy duran dürbini alyp, daş-töweregini synlapdyr. Täsin zat, uzak aralykdaky zatlar hut ýanyňda ýaly görünýän ekeni. Ol atasynyň ýanyna baryp, bu täsinligiň täsirini paýlaşmak isläpdir. Ata, seret, dürbi diýilýän zat örän täsin ekeni. Hol uzakdaky zadam edil aýaňda ýaly görünýär. Ýöne ýakyndan gördügiňçe, siňe synladygyňça, olaň reňki öçügsi ýa-da tutuksy bolýan ekeni. Köp zady golaýdan däl-de, uzakdan tanap ýörseň, has gözel görünýär, diýipdir. Atasy agtygynyň elindäki dürbini alypdyr hem az salym eýlesine-beýlesine seredişdirip, soňra yzyna uzadypdyr. Käteler bir zat hakdaky pikirlenimiz dogry düşmänem bilýä. Birbada maňzymyza batmaýan, halamaýan zatlamyz soňlugy bilen biziň üçin haýyrly, peýdaly bolup çykýar. Şoň üçin bir gezek synlanyňdan soň kesgitli netije çykarmaga howlugmaly däl. Belki-de biziň özümiz dogry saýgaryp, aýdyň görüp bilýän däldiris. Belki-de özümiz görmek isleýän däldiris. Diýip, atasy ýylgyrypdyr. Ýok, ata, asla beýle däl. Gowy, gözel zady näçe golaýyňda gördügiňçe, ýakymly ahyry. Ýöne ine seredip gör, ýakynlaşdygyça, bulaň reňki, görki ýitip başlaýar, diýip, dürbini gaýtadan eline alyp, synlamaga başlapdyr. Nazar aýlasa, daş-töwerek şeýle bir dury, nurly, her bir zat, agaçlaram, adamlaram, guş-gumrularam öz reňki-roýunda, parlaklygynda, röwşenliginde ekeni. Ata, siziň eliňiz degdi welin, bu dürbi has dury görkezip başlady. Muň syry nämede? diýip, Ýaş oglan bilesigelici nazaryny atasyna dikipdir. Oglum, bu ýerde men üýtgeşik zat etmedim. Men diňe dürbüň aýnasyna siňen çaň-tozanlary süpürişdirdim. Biz käteler başga zatlara gümra bolup, öz köňül aýnamyza üns bermegi unudýas. Kalbyň öňüni gubar bagladygyça, dünýäni hem durmuşy öz gözelliginde görmek mümkinçiliginden mahrum bolýas. Her bir zady çaň atyşykly şekilde kabul edýäs. Şoň üçin wagtal-wagtal kalp aýnasyna, köňül gözgüsine elimizi degirsek, ol ýere setanyna-seýranyna siňen hem-de ýalňyş düşünjeleri oýarýan çaň-tozanlary syryp-süpürip dursak, onda biz her bir zady hakyky öz keşbinde, owadanlygynda görüp bileris diýip, Atasy jogap beripdir. Salgym. Jokrama jöwzaly tomus günleriniň birinde ataly-ogul giň sähra gezelenje çykypdyr. Gün dik depä galyberende olar çölüň jümmüşine aralaşan ekeni. Şol ýerde düşlemek isläp, arkalaryndaky goş-golamlaryny, iwiçgilerini ýerleşdiripdirler. Bu ýollary geçmek aňsadam däl ekeni. Ýöne täze zatlary bilmek, görmek, öwrenmek höwesi bu kynçylyklardan ürsden gelýär. Men bu ýere gelenime örän şat diýip, ogly ýüregindäki begenjini mälim edipdir. Giňiş sährada, ýaýylyp ýatan ýaýlada, töwerekde ataly-oguldan başga janly zemindede ýok ekeni. Tebigatyň howruna çoýunyp, oku, ylym, bilim, dünýä, durmuş hakdaky mesawy söhbete çümüp oturyşlaryna gün öýleden agypdyr. Iýip-içgelerem tükenipdir. Oglum, sabyr etmesek boljak däl. Bir çimlik suwam galmandyr. Howa salkynlaberende yzymyza döneris. Ýogsam bu tüpüssuda halys egbarlap, ýöremäge-de ragbatymyz galmaz diýipdir. Emma wagt geçdigi saýy üstesine suwuň ýokdugyny bilip duran ogul has beter suwsap başlapdyr. Bir owurt suw galanlygynda içmän oňsada kanagat etjek welin, oň ýoklugy oglanyň ýüregini howsala salypdyr. Ata, belki şu tarapa ugur alarys. Görýäňmi, han-ha ol ýerde ýaýylyp ýatan deňiz bar ýaly-la. Häli gözümize ilmändir, diýip, oglan dillenipdir. Her bir zat gerekli wagty gözümize ilýän ekeni. Ýogsam hälden bäri şo tarapa seredip otursagam, hiç aňşyrmandyrys diýip, oglan begenipdir. Ýok, oglum. Ol ýaýylyp ýatan zat deňiz däl-de, salgym. Üstesine, has jöwzaly günlerde teşneleň nazaryna ilýän ilkinji zat şol. Sebäbi teşne adam suwa mätäç. Salgym bilen aralykda dessine aşyp boljak bir menzil görünýändir. Emma sen şoňa tarap süýşdügiňçe, olam şonça aňryk süýşer, hem-de oňa eňek basmak hergiz miýesser etmez. Suwa teşne mahalyň, salgyma kowalaşmaly däldir diýipdir. Atasy her näçe düşündirmäge çalyşsa-da, oglan tiňkesini dikip, asuda tolkunly şol deňze seredip otyrmyşyn. Gün ikindiden agypdyr. Iňrik garalyp ugraberende, ýaňky deňizem gözden ýitip başlapdyr. Görýäňmi, oglum, biraz sabyr etsek, bizi allaýan salgymlaram gözden ýitjek ekeni. Eger-de häli yzyna düşüp, ugruna eňen bolsak, bujagaz güýjümizi ýitirip, ysgyn-mydardan gaçardyk. Indi öýe köwlenmäge-de maý boldy. Howa salkynlady. Arkaýyn yzymyza aşyp bileris diýip, atasy ýaňzydypdyr. Olar goşlaryny ýygnaşdyryp durkalar, heniz açylman galan bir çüýşe suwuň üstünden barypdyrlar. Ata, seret, biz nähak ýere örtenipdiris. Ynha bir çüýşe suw. Bilenligimizde salgymlary göz dikip, Sary Sadylla bolup oturmazdyk, diýip, ogly dillenipdir. Ýok, oglum, asla beýle däl. Biz bu gün bu ýerde durmuş sapaklarynyň birini öwrendik. Muňa meňzeş wakalar seň öňüňde entekler kän peýda bolar. Birdenkä durmuş hadysalary aljyradyp, Çykalgalara suwsan mahalyň, seni öz girdabyna çekjek dürli-dümen salgymlar, bolar-bolmaz pikirler, düşünjeler, oňar-oňmaz teklipler peýda bolar durar. Şo pursatda aladalara ýesir düşen seriňi durlap, onsoň özüňe geregiňi dury akyl bilen saýlagyn. Çünki salgym suw bolup görünse-de, olar hiç wagt suwa öwrülýän däldirler. Belki şo wagt sabyr etmelisiň. Allaýjy salgymlar gözden ýitip, hakyky aýdyňlyk bilen gurşalarsyň. Soňra ýene-de öz saýlan ýoluňy endigan dowam etjeksiň. Onsoňam biz unutsagam bizi unutmaýan ykbal bar ahyry. Ykbalyň ýardamy bize aýny wagtynda şu bir çüýşe suw deýin ýeter durar diýip, Atasy bu wakalaň syryny, sebäbini ogluna düşündiripdir. Derman. Mekdebiň howlusyndaky daragtlaň saýasynda bir zada tiňkesini dikip oturan okuwçy mugallymyň ünsüni özüne çekipdir. Ep-esli wagtlap bir durkuny üýtgetmän, nirädir bir ýere garap oturmasy, ýüzünde joşgun alamatlarynyň bolmazlygy oň ýüreginde düýpli aladalaryň köwsarlaýandygyndan habar berip duran ekeni. Mugallym okuwçynyň ýanyna baryp, eger pikirlerine päsgel bermeýän bolsa, şo ýerde oturmak isleýändigini aýdypdyr. Geliň, geliň ýoldaş mugallym. Eýýäm orny ýürekde bolan ussatlarymyzyň pikirlemimize päsgeli bolarmy? Gaýta pikirlemimizi saýhallamaga, ugrukdyrmaga ýardamyňyza mätäç, diýip, okuwçy jogap beripdir. Zerre haýrymyz degse-de, biz dag ýaly hoşnutlyk duýýas. Ýogsa-da, seriňi dumanladýan aladalar näme? Iki bolup daşyna geçsek, olaň dogry çözgüdini taparys diýip, mugallym özüniň pikir alyşmaga ilgezikdigini mälim edipdir. Okuwçy biraz ýaýdanypdyr. Soňra içini döküp başlapdyr. Ýoldaş mugallym, men durmuş hakyndaky hasaplamalamda ýa bärden gaýdýan ýa-da öte geçýän. Näme üçindir, garaşýan zadym hasyl boluberenok. Alnymdan çykýan zatlar bolsa meni begendirenok. Men şu iki ýagdaýy sazlaşdyryp bilmän geçdim. Haýsy pikirlere göwnümi baglajagymy bilmän, aljyrap galdym diýip, okuwçy ünjüli dillenipdir. Mugallym oňa şeýle jogap beripdir. Her kim öz durmuşyny özi has gowy bilýär. Durmuşda biziň pikirlerimizi eýeleýän esasan iki zat bar. Birinjisi biziň üçin gyzykly zatlar. Ikinjisi biziň üçin gerekli zatlar. Ine biz şu ikisini ylalaşdyryp bilemzok. Ýöne gyzykly zatlaryň hemmesi gereklidir öýtme. Gerekli zatlaryň welin gyzygy öz içinde ýygşyrylgy durandyr. Özüňe ähmiýetsiz zatlary terk et. Olaň pikirini etmekden uzaklaş. Diňe durmuşyňa peýdasy bolan zatlara ünsüňi gönükdir. Onsoňam haýsydyr bir zadyň ähmiýetini, gymmatyny şol zadyň saňa ýaraýanlygy ýa-da ýaramaýanlygy bilen ölçeme. Derman ajy zat. Emma ol biziň dertlerden gutulmagymyza, şypa tapmagymyza sebäp bolýar. Şoň üçin hem mundan buýana özüňe gerekli zatlara gyzyklan. Durmuşyňa ähmiýetli zatlara ýapyş. Şonda allym merdime salýan baş aýlaýjy pikirlerden saplanyp, durmuşyň hakyky mazasyny duýup ýaşarsyň diýipdir. Häsiýet. Güneşli günleň birinde. Mugallym okuwçylaryny ýanyna alyp, gezelenje çykypdyr. Halypalaň her bir ädiminde ders alarlykly bir waka ýüze çykýar. Bu gezegem mugallym okuwçylaryna adaty bolşy ýaly durmuş sapaklarynyň birini bermegi ýüregine düwen ekeni. Ol okuwçylaň birini ýanyna çagyryp, ýaňy oturdylan ýaş nahallaň birini sogrup gelmegi buýrupdyr. Okuwçy birbada bu talaba geňirgense-de, halypasynyň buýrugyny dessine berjaý edipdir. Mugallym oňa ýene bir nahaly sogurmagy buýrupdyr. Okuwçy ikinji nahal üçinem kynçylyk çekmändir. Üçünji nahalam ýeňillik bilen sogurylypdyr. Soňra mugallym şol ýerde ösüp oturan äpet daragty görkezip, şony sogrup gelmegini tabşyrypdyr. Ýoldaş mugallym, bu mümkin däl. Bu bir äpet köp ýaşan daragt ahyry. Ony sogurmak beýlede dursun, ýerinden gozgamaga-da gurbatym çatmaz. Muny beýlekiler hem başarmaz diýipdir. Mugallym ýylgyrypdyr hem okuwçylaryny töweregine jemläp, Biziň ýaramaz endiklemimiz edil şu nahallar ýa-da daragtlar ýalydyr. Wagt geçdigi saýy olar barha ösüp, berkäp, galňap, äpet bir daragta öwrüler hem-de ony düýbünden sogrup aýyrmak kyn bolar. Bize öz ýaramaz häsiýetlemizden saplanmak agyr düşer. Belki, başarmazlygymyzam mümkin. Ýöne ýaş mahalymyz ýa-da ýaramaz endikleň ýaňy ýüz berip başlan mahaly olardan saplanmaga ymtylsak, Yhlas etsek, onda ýagşy häsiýetli adamlar bolup galarys diýipdir. Ünsüň maksadyňda bolsun! Ýaşululaň biri üç oglunyň haýsy biriniň has ukyply hem üşüklidigini synamak isläpdir. Olaň hersine bir sagdak doly ok hem-de ýaý berip, alaň meýdana alyp çykypdyr. Uzak aralykda bir nyşanany dikip, perzentlerine ok-ýaý bilen şony jaýdar urmagy tabşyrypdyr. Ol ilki uly ogluny ýanyna çagyrypdyr. Han seret, sen öňüňde nämeleri görýäň diýip soranda, Ulagly. Men bu gurda gök asmany, ýaşyl daragty, ýallyrow nyşanany görýän diýip jogap beripdir. Örän ýagşy. Hany onda okuňy çene hem-de ýaýyňy goýber diýipdir. Ulagly ýaýyny goýberipdir. Ýöne peýkam nyşana degmän sowa geçipdir. Soňra ikinji ogluny çagyryp, ondanam nämeleri saýgarýandygyny sorapdyr. Ýaşyl daragtlaň aňyrsynda dikilen nyşanany görýän, diýip, ortanjy ogul ekezlenip jogap beripdir. Atasy şol nyşanany urmagy tabşyrypdyr. Ýöne muňam oky suwa düşüpdir. Soňra körpe ogluny çagyrypdyr. Han oglum, sen öňüňde nämeler görýäň? diýip sorapdyr. Ata, men öňümde diňe bir nyşanany görýän, diýipdir. hem-de okun çenäp, nyşanaň edil merkezinden urupdyr. Öňünde maksat goýaňda, oňa sary ymtylaňda nazaryň diňe maksadyňda jemlensin. Gaýry ownuguşak zatlar hem aladalar ünsüňi başga ýere sowmasyn. Bu üstünlik gazanmagyň hem maksada ýetmegiň iň ygtybarly ýoludyr. Çyrmaşyk. Atasy Tukad oturan agtygynyň ýanyna baryp, beýdip oturmagynyň sebäbini sorapdyr. Agtygy käbir deň-duşlaryndan öýke edendigini, çünki olar bilen sözüniň alyşmaýandygyny mälim edipdir. Göwnüme bolmasa, olar maňa sähel bir bahana-da badak atjak ýaly bolup dur diýip, içki howpurganmasyny ýaňzydypdyr. Atasy rowaýat kysmy bir zatlar gürrüň berip başlapdyr. Äpet bir daragyt bardy. Şahalarynda guş gumry, saýasynda ynsan ogly dem-dynç alardy. Degre-daşy al-elwan gül-gülälekler bilen örtülendi. Äpet daragyt Ynsanlaň, guş-gumrulaň, güllaň başyny ýelpäp öter ýaly diňe mymyk şemallary goýberip, tozan-şaňly hem gara ýelleri göwresi bilen gorap, yzyna gaýtarardy. Bir gün bu äpet daragtyň düýbünde bir ejizje çyrmaşyk peýda boldy. Her kim geňirgenip seretdi. Gaty geň närsedi. Köki ýokdy. Ýöne daragta mäkäm ýapyşypdy. Köksüz-soýsuz näbelli zatdan üşerildiler. Ýöne bu-da bir myhman. Goý, birnäçe gün ýaşabersin. Bu ýerleň-ä çöpi däl. Alşyp gitse, özümizden biri bolar-da diýişdiler. Ýöne Köksüz-soýsuz çyrmaşyk ilki daragtyň aýaklaryna oraldy. Soňra biline, boýnuna oraldy. Özem ýuwaşlyk bilen ynjytman mylaýymlyk bilen oraldy. Ondan soň gurap galan pürleri bir ýere üýşürip, elagyssyz ýeller o ýerde bir söz ýazdy. Köksüz çyrmaşyk kökli daragty guradyp bilýändir. Atasy bu tymsaly aýdyp berende, agtygy durmuş menzillerinde gabatlaşan adamlaryny, deň-duşlaryny birme-bir göz öňünden geçiripdir. Olaň kimsini daragta, kimsini guşgumra, ynsana, al-elwan güllere meňzedipdir. Ýöne birnäçesini bolsa, heniz oýlaryny jemläp ýetişmänkä, atasy agtygynyň içki pikirlerini bölüpdir. Bilýärmiň, oglum? Şu ýerdäki çyrmaşyk adamyň öz häsiýetlerine dömen ýaramaz endigidir. Ol birbada gaty ýönekeý, sada, üns bererlik derejede bolmadyk zat. Emma wagtyň geçmegi bilen şol häsiýet terbiýelenmese, beýleki ýagşy häsiýetleň ýoguna ýanýandyr. Özüňe ünsli bol. Eger-de sen hemişe ýagşy häsiýetlere duwlansaň, Onda senden öýke eden adamlaňňam dostuň öwrüler diýipdir. Belentlik. Ussadynyň ýanynda ýedi ýyl tälim-sowat alandan soňra, ylym basgançaklaryna aýak basanyna monça bolan şägirtleň biri begenjini, buýsanjyny daşyna çykarypdyr. Halypam, şu gidişime dowam etsem, ýakyn wagtda ylym belentliklerine çykaryn. Bu ýerde ähli zady öwrenenimden soňra aňyrda näme galýar? Diňe bilenimizi öwredip ýaşabermeli diýip, ussadyna ýüzlenipdir. Halypasy bu sowala sesini çykarmandyr. Diňe ýylgyrmak bilen çäklenipdir. Ertesi gün şägirdine ýanyna bir güne ýeterlik azyk-owkatlaryny alyp, özi bilen ýola düşmegini tabşyrypdyr. Şägirt aýdyşy ýaly ýerine ýetiripdir. Ýolda halypasy şägirdine bakyp. Han seret, seň görýän iň belent ýeriň nire diýip sorapdyr. Iň belent ýer ine şu garalyp görünýän daglar diýip, obaň gaýrasyndaky geriş-geriş daglara tarap elini uzadypdyr. Halypasy, Ýör ýola düşeli. Şol belentlige çykaly. Goý biziň çykmadyk belentligimiz galmasyn diýipdir. Soň olar tirkeşip, oba garadan saýlanypdyrlar. Ep-esli menzile aşanlaryndan soňra dagyň düýbüne baryp ýetipdirler. Goş ýazdyryp birsellem dynç alypdyrlar. Iň beýik dag depesi şu bolmaly diýip, halypasy dillenipdir. Howwa, howwa, iň belent ýeri şü. Düýbünde durup, depäňe seretseň-ä başyňam aýlanyp gidýä. Depesine gözem ýetjek däl diýip, şägirdi ony makullapdyr. Soňra olar haýal-ýagallyga ýol bermän, dag belentligine dyrmaşmaga başlapdyrlar. Surnugyp-surnugyp ahyry diýýän ýerlerine ýetipdirler welin, ýaňky şägirt geň alyjylyk bilen ussadyna ýüzlenipdir. Halypam, biz ýolumyzy ýalňyşypdyrys öýdýän. Iň belent depesi diýýänimiz han-ha o ýerde eken diýip, beýleki bir belentlige tarap elini uzatupdyr. Halypasy ýylgyryp. Ýok, biz ýolumyzy ýalňyşmadyk. Ýerde duran mahalyň görünýän iň belent ýer şu ýerdi. Mundan beýlesi gözümize görnenokdy. Diňe belentlige çykanyňdan soňra, beýleki beýikligi görüp bolýar. Ýadyňda bolsun, ylym ýollaram, durmuş ýollaram hut şeýle. Haýsydyr bir zady okap, öwrenip, özleşdireniňden soňra, haýsydyr bir arzuwy, maksady hasyl edeniňden soňra, kämilligiň we mümkinçiligiň indiki basgançaklary, täze gapylar açylýandyr. Şeýle belentliklere, täze mümkinçiliklere hiç wagt gutarma ýokdur diýip, şägirdiniň düýnki sowalyna durmuş hakykaty hem paýhasy bilen jogap beripdir. Kämillige çäk ýok. Öňümizde asylly hem beýik maksatlaryň bolmagy bizi kämillikleň, ajaýyplyklaň täze-täze belentliklerine, hatda heniz adam aýagy düşmedik täze açylmaly gerişlerine, üstünliklerine iterip durýar. Jadyly taýak. Ýaş ýigitleň biri Ähli arzuwlaňňy bir demde hasyl edýän jadyly taýak edinmek isläpdir. Ol kakasyndan ýol harjyny, azyk-owkatyny alyp, töweregindäki tanymal bir alymyň öýüne barypdyr. Bu alym şo jelegaýlardaky iň meşhur alymlaň, şägirt ýetişdirýän mugallymlaň biri ekeni. Ýigit öz matlabyny aýdypdyr. Men diýeniňi dessine hasyl edýän jadyly taýak edinmek isleýän. Muň üçin nämeleri hem-de näçe ýyl okamaly bolsa-da taýýar. Zähmetden gaçmam ýok. Haýsy işi buýursaňyz, aýdanyňyza mähetdel gyssagy bilen ýerine ýetirerin. Men şo taýagy edinsem bolýar diýipdir. Alym bu ýigidi synlapdyr. Jadyly taýak edinmekden maksadyň näme? Ony nämä ulanjak? diýipdir. Ýigit, Arzuwlammy hasyl etmäge ulanmakçy. Bu öz-özünden düşnükli ahyry diýip jogap beripdir. Alym oňa, Ol gaty seýrek gabat gelýän zat. Ony taýýarlamagam, ýasamagam aňsat däl. Ýöne sen bu zähmete döz gelip bilmezligiň mümkin. Üstesine oň bir ynjyk tarapy bar. Taýýarlaýan wagtyň işiň çylşyrymlylygyndan, kynlygyndan ejizläp, sähel bir ah diýseňem, ol öňki adaty kaddyna dolanýandyr. Ählisini gaýtadan başlamaly bolarsyň diýipdir. Ol şeýle kynmy diýip, ýaş ýigit sorapdyr. Aňsat zat bolsa, her kimiň elinde bir jadyly taýak bolardy diýip, alym dillenipdir. Her näme-de bolsa, men synanyşyp göreýin. Köpden bäri serimden çykmaýan hyýal bu. Belki nesibämde bardyr, diýip, ýigit uludan dem alypdyr. Muň üçin ilki bilen ýüz düýp agaç nahallaryny oturtmaly. Olaň idegini ýetirip durmaly. Soňra ýetişen daragtlaň haýsysynyň şahasy jadyly taýak ýasamaga laýyk bolsa, saýlap almaly. Şol taýaga jadyly gudraty salmak üçinem zerur ylymlary öwrenmeli. Öwrenmek hem taýýarlamak näçe ýyla çekýänem bolsa, bir pursadam ýan bermeli däl. Ejizlemeli däl, ýaltanmaly däl, ýaýdanmaly däl. Yhlasyňa görä, oň güýji artyp gidýär diýipdir. Ýigit alymyň bu şertleri bilen ylalaşypdyr. ep-esli ýyllap, her bir aýdylýan işi ýadaman, ýaltanman ýerine ýetiripdir. Sowat alypdyr. Bilim öwrenipdir. Ylym goruny artdyrypdyr. Dürli-dürli ylymlary özleşdiripdir. Her bir öwrenen zadyna amal edipdir. Tejribeler geçirip, birnäçe täze zadyň üstüni açypdyr. Agaç şahalaryny, olaň gurluşyny, peýdaly täsirlerini, bir-birine sapmak arkaly täze ösümlikleri döredip bolýandygyny öwrenipdir. Olary haçan ekmeli, nirede nähili peýdalanmaly, beýlekilere neneňsi kömek etmeli? Mahlasy, durmuşa hem äleme dahylly ylym-bilimem alypdyr. Ol oglanlykda göz öňüne getiren, arzuw eden mal-mülküne, dereje-mertebesine gowşupdyr. Bir gün halypasy bilen özara söhbet edip otyrka, Meň jadyly taýak hakdaky arzuwym-a amala aşmady. Oňa derek göwün islän zadymy gazanyp bilýän derejede mümkinçiligim, gurbym boldy diýipdir. Ýöne sen meň ýanyma geleňde, eýýäm eliňde jadyly taýak bardy diýip, alym dillenipdir. Düşünmedim. Mende hiç zat ýokdy diýip, Ýigit geňirgenipdir. Biz köplenç her bir zada göni manysynda düşünmäge endik edipdiris. Sende jadyly taýagyň bitirip biljek işini başarýan arzuwlar, döredijilikli pikirlenmeler, ynam hem ýeterlik yhlas bardy. Şu dördüsiniň bir ýerde jem bolmagyny jadyly taýak diýip kabul edäý. Onsoňam her bir ynsanyň pikiri oň üçin jadyly taýak. Eger-de ony beýik maksatlar üçin ulansa. Meň üstüme düşen wezipe seň pikirleňňi dogry düzgün bir tarapa gönükdirip, ugrukdyryp bilmekdi. Men şeýle-de etdim, diýip, Myssa ýylgyrypdyr. Ýogsamam siz öz pikirleňňizi beýik maksatlar üçin sarp edip, Ony jadyly taýaga öwrersiňizmi ýa-da onuň gury agaç şahasy bolup galmagyna razymy? Haçan başlamaly? Ýaş oglanlaryň biri hemişe deň-duşlarynyň ýanynda Men dünýäni özgerdip biljek pikirlem bar diýip, olar bilen arzuw-hyýalyny paýlaşar eken. Aýlar, ýyllar ötüpdir. Ýöne dünýä şo bir durşuna, şo bir tarapyna öwrülip, aýlanyp durupdyr. Dünýä beýlede dursun, gaýta oglanyň öz durmuşynda-da göze iler ýaly üýtgeşiklik duýulmandyr. Ýöne ol henizem özüniň asylly maksadyndan dänmän ekeni. Meň dünýäni özgerdip biljek pikirlem bar diýip, Ol oturan-turan ýerinde öz dünýäsini açmagy dowam edipdir. Ahyry adamlaň biri, Ýer bolýa, arzuw etmek gowy zat. Ýöne netijesi bolmasa, boş arzuwyň peýdasy ýok. Dünýäden öňürti öz durmuşyňy özgertseň gowy bolardy. Haçandan bäri şol bir arzuwa hiňlenip ýörsüň? Ony hasyl etmäge näme päsgel berýär diýip sorapdyr. Mende beýik arzuw bar. Ýöne şol pikirlerimi durmuşa nähili geçirmelidigini bilemok. Haçan, nähili başlamagyň alajyny tapamok. Meni saklaýan zat şol diýip, oglan jogap beripdir. Git-de bir akyldardan maslahat sora. Belki ol saňa dogry ýoly salgy berer. Bu babatda bizde-de üýtgeşik pähim, düşünje ýok. Ýöne dünýäni däl, özüňi özgerdip bilmegem uly zat ahyry diýip, ol adam jogap beripdir. Bu maslahat ýaş oglanyň maňzyna batypdyr. Ol bir akyldaryň ýanyna barypdyr. Ähli arzuw-hyýallaryny, niýet-maksatlaryny mälim edipdir. Men arzuwlammy durmuşa geçirmek üçin, ýerine ýetirmeli her bir işimi ädimme-ädim ýazybam goýdum. Ýöne ýa-ha sähedi düşenok, ýa-da pikirlenme çile düşüpdirmi, haçan we nädip başlajagymy bilemok diýip, oglan arzyny aýdypdyr. Akyldar ak sakalyny sypalap, myssa ýylgyrypdyr. Seni bökdeýän zat, ynsanlaryň köpüsine mahsus ýagdaý. Şol bökdençlik zerarly, adamzada bähbitli ýüz müňlerçe arzuw hasyl bolman galýar. Sen nädip başlamalydygyny bileňok. Ilki bilen bir zady pugta belle. Haýyrly iş üçin her gün sähetdir. Ikinjiden, başlamagyň esasy üç sany başlangyç nokady bar. Şoňa eýerseň, hökman girişersiň. Birinjisi, başlajak ýeriňi kesgitle. Ikinjisi, başlajak wagtyňy kesgitle. Üçünjisi, diýip, akyldar dymypdyr. Ýaş oglan bir müşgil zady aýdar öýdüp, howatyrlanypdyr. Bilýämiň, oglum, arzuwlaryňy hasyl etmek üçin ýerine-de, ýagdaýyna-da, amatly pursadyna-da garaşyp oturmagyn. Arzuwlary hasyl etmegiň ýeke-täk ýoly şolaň ugrunda hereket edip başlamakdyr. Bir söz bilen aýdaňda, başlamak gerek. Ugruna ýykylyp, bir girişeniňden soňra ähli zat seň yhlasyň çynlygyna, düşünjäň çuňlugyna görä biter durar. Müşgillikler pursatlara, kynçylyklar mümkinçiliklere öwrüler. Mahlasy, arzuwlary hasyl edip başlamagyň ýoly, hiç zada garaşmazdan, şoň ugrunda dessine hereket edip başlamakdyr diýip, akyldar jogap beripdir.